Dia mbola faly miarahaba antsika indray ry havana amin'ity andro anio ity an! Deraina ny Tompo satria zava-dehibe loatra no ahafahanao mandray io internetinao io, na ihany koa mijery an'io telefonanao io, mihaino izao fandaharana izao, izao toriteny izao, ary ho anao manokana ity Tenin'Andriamanitra ity. Hiteny aminao Andriamanitra. Hiresaka aminao Andriamanitra. Manan-kambara aminao Andriamanitra, tahaka ny nitenenan'ilay lehilahy Simona Boka indray mandeha manao hoe, Ry Simona, Manan-kambara aminao aho, ary tahaka izany ihany koa no tian'Andriamanitra ambara aminao. Dia n'Andriamanitra dia manambara fa tsy misy tsy mahay manantona aho Izy raha tsy ny taomin'ny Raiko izay any an-danitra. Heverinao angamba fa hoe mety kisendrasendra no nihainoanao ity fandaharana ity, nitsapatsapa fotsiny ianao toy izay ianao hoe, Inona ity zavatra miseho eto ity? Fa amin'Andriamanitra dia zavatra efa nomaniny manokana fa te hiresaka aminao Andriamanitra androany. Manan-kambara aminao Andriamanitra androany ary fitiavan'Andriamanitra anao manokana izany. Ny taomin'Andriamanitra any amin'ny Hosea toko fahaefatra andininy faharaika ambin'ny folo dia misy amin'izao teny izao hoe, Fa ny fitaoman'Andriamanitra anao dia tahaka ny Tarihany, sarihany amin'ny tady vavaran'ny fitiavana ianao. Marina ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana e! ary dia raiso ho fifaliana ho anao ity andro anio ity. Hanakambara aminao Jesosy, ary ny zavatra tian'i Jesosy ho anao dia fiainana. Hoy ny Tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo hoe, Izaho mba ho avy hanananao fiainana. ary ny fiainana tian'Andriamanitra omena anao dia tsy fiainana kely, tsy fiainana antonontonony fa fiainana be dia be. Ny teny frantsay dia hoe en abondance. Ary izany be dia be izany dia tsy hoe be dia be hoe ohatran'izao ny isany, ohatran'izao ny lanjany fa mitobaka. manenjika, mipitana amin'ny hafa, ary le be dia be tian'Andriamanitra ho tenenina aminao androany dia ilay hoe maharitra mandrakizay. Ary izany fiainana maharitra mandrakizay izany no efa nomanin'Andriamanitra rahateo ho an'ny olona rehetra izay vonona tokoa ny tena hiaino Azy miara-dalana aminy tsy eo akaikiny. Dia an'Andriamanitra any amin'ny Joba toko faha roa amby roapolo andininy faha iraika amby roapolo dia toy izao hoe, Mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia adana, ary izany nahatongavan'ny soa, izany nahatongavan'ny fitahiana, izany nahatongavan'ny zava-tsoan'ny lanitra ho anao raha tena vonona hifankazatra amin'ny tsy toa ianao. Androany ara dia miteza ianao Hanokana fotoana minitra vitsy hiresahanao amin'Andriamanitra. Henoinao an'Andriamanitra amin'ny marimarina tokoa. Haroy ny Tenin'Andriamanitra hoe, Atongilano ny sofinareo, fa manan-kambara aminareo Aho. Any amin'ny Josoa toko voalohany andininy fahavalo dia misy an'izao teny izao any manao hoe, Amin'ny zanak'Israely no niantefa ny teny hoe, Aoka tsy hiala amin'ny vavanao. ity bokin'ny lalàna ity fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia ho ravorary ny lalanao ary ho ambinina ianao. Ny tena tian'Andriamanitra ho fiainanao izay manatrika ity fotoana ity ry havana dia hanananao ho ao amin'ny fiainanao ary tsy hiala ao anatin'ny fonao, ny vavanao, ny fiainan'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo hoe, Hitako ny tenanao. Ary tsy hoe hita fotsiny ihany, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, Reko ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao dia nanjary fifaliana sy firavoravoan'ny foko. Amin'ny fotoana handrenesanao androany io tenin'Andriamanitra tonga any am-potsofinao io ry havana, ka tena hoe ampidirinao any anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra, dia tsarovy Ekeo, inoy fa hitondra hamamiana ao anatin'ny teninao izany, ao anatin'ny fiainanao izany, ary reva mamy ao anatin'ny teninao io dia miteraka firavoravoana ao aminao ange e, miteraka aina ho anao ange e, miteraka fahasambarana ho anao ange e, teraka fandresena ho anao ange ary izany nahatonga ny mpanao salamo niteny indray mandeha any amin'ny salamo fahasivy ambin'ny folo any manao hoe, Izao no voasoratry ny salamo fahasivy ambin'ny folo manomboka ery amin'ny andininy faha roa amby roapolo ery, vakiko amin'ny andininy fahafolo ery manao hoe, Irina noho ny volamena ny ten'Andriamanitra, maro ny saro-bidy lafo vidy, misy lanja by tahaka ny volamena sy ny vatosoa any varahana moa ary eto dia zao ny voatsoratra hoe ary mamy toy ny tantely, eny hozy izy, toy ny toa tantely, mitete zany hoe le mbola vao mivoaka ao anatin'le le tantely iny mihitsiny, le tena frais iny mihitsiny, zany ny tenin'Andriamanitra raha tena iainanao zany, teraka fiainana ho anao ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny Ohabolana toko fahefatra andininy faharoa amby roapolo hoe, Fa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy, ary tsy aina ihany fa miteraka fahasalamana ihany koa ho an'ny nofonao rehetra. Ka androany raha tena vonona ny hihaino an'izao tenin'Andriamanitra izao ianao ry havana, hiteraka fahasalamana ho anao. Tsy ho anao ihany fa ho an'ny tokantranonao, ho an'ny manodidina anao ny tenin'i Kristy izay tian'i Jesosy horesahana aminao. Miangavy anao ary aho Amin'ity andro anio ity, meteza ianao hiary hivavaka amiko fotoana fohy. Akipio mihitsy ny masonao eo am-pialona, eo amin'ny youtube eo, dia tena teneno mihitsy hoe, Andriamanitra ô, raha hiteny marina amiko ary ianao androany, amarino ny teninao ary ataovy tena miteraka fiainana ho ahy tokoa ary io teniteninao lazain'io pasitera io. Vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra Tomponay ô. Fa ity fotoanana io ity dia nomaninao manokana hitenenana ao aminay indray. Tonga ianao hiresaka aminay, manakambara aminay, manefy anay, manamboatra anay, manitsy anay, mikarakara anay, ary rehefa miteny ianao dia miteraka fiainana, fifaliana, fandresena, fanavaozana, ary tianao hihavao isan'andro isan'andro ny fiainanay, ny toetranay, no aminay manontolo satria izany ny sitraponao ho an'ny zanak'Amalalanao. Derainay manokana ianao ny amin'ity fotoana anio ity satria matoa tanteraka izao dia noho ny fandaharana avy aminao ary matoa zahay tafaheno ity fandaharana ity dia noho ny sitraponao. Derainay ianao Tompo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompon'ny Tompo sy Mpanjakanay izany vavaka izany. Amen eny ary raha manana baiboly ianao any an-trano any eo am-pihainoanao dia manasa anao aho mba hamaky izao tenin'Andriamanitra izao satria araka ny teneniko anao teo tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiela toko fahenina amby telopolo no hovakitsika. Ezekiela toko fahenina amby telopolo, ny ao amin'ny andininy faha roapolo dia toy izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, Ary nony tonga tany amin'ny firenena izay naliny izy, dia tonga fandotoana ny anarako masina tamin'ny nanaovany ny olona azy hoe, Ireto ny olon'i Jehovah, nefa niala tamin'ny tanan'i Jehovah izy. Ary nony tonga tany amin'ny firenena izay nalehany izy, dia tsy araka izay nieritreretan'Andriamanitra azy no nieritreretan'Andriamanitra io olona io, na dia nitondra ny anaran'ilay antsoina hoe Kristy, kristiana, ary izy, dia tsy izany velively kay ny fiainan'ilay olona, fa nolotoiny ny anaran'Andriamanitra. Nataony tsinontsinona ny anarany masina Andriamanitra. Nataony fahafaham-baraka ny izy izay nohevenin'Andriamanitra sy ho ambasadora, izy izay nohevenin'Andriamanitra ho iraka manokana hampita ny anaran'ilay anaran'Andriamanitra mahery any amin'ny firenena izay nanondran'Andriamanitra azy. Ary dia nampalahelo an'Andriamanitra izany zanak'Israely izany. Indraindray dia ho toy izany tokoa ny fiainantsika. Ary androany dia ny anton'ny hatongavako eto amin'ity toerana ity hanambarako anao izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia tsy hoe noho ny fitiavako te hisehoseho sy te ho hitanao eto fotsiny, Fa ny antony atongavako eto tena hilaza aminao fa ny Andriamanitra ivavahako sy ny Andriamanitra izay nekenao ho Tompo sy Mpamonjy anao io ange ka saro-piaro ary tena tsy misangisangy, tsy milalao. fa tena misy zavatra tiany hovaina aminao. Androany dia misy zavatra anankiray asa raha manaraka tsara ianao eo, misy zavatra anankiroa ihany no tiako ho tsindriana voalohany dia ilay hoe misy lalana anankiroa nosoritana Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ka ianao manatrika io Mety ao anatin'ilay lalana anankiray ianao, dia ilay hoe olona izay efa novonjen'Andriamanitra, efa nomanin'Andriamanitra ho anao ny fanala, ny fanalahidy, ny lakile handianana mankany amin'ny fiainana mandrakizay, ary efa vitan'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay ny toerana sarobidy tsy natao tanana ho anao.